Шунда авылда менә шундый зәңгәр төсләргә күбрәк игътибар биргәннәр. Зәңгәр капкалар өстенә китә. Күп кешеләрнең өйләренә су кертелмәгән, менә шул менә шул колонкадан ташыйлар инде. Кешеләр күрергә, кешеләр белән аралашырга, сөйләшергә бик яратабыз. Күңелләр рәхәтләнеп китә. Җаннарда рәхәт булып Китә. Сания апам да өйегезгә су кермәгән, калынкага йөрисез инде. Калынкага бар.
Өйгә мунчага кергән инде үзе су. Әйе.
Әйе.
Былай эшләргә йөрисез инде, әйме? Әйе, эшләргә генә алып кайтабыз. Мин монда эшләргә килгәннән бирле 64 елдан бирле. Менә шул еллардан бирле инде безнең авыл халкы Жул да бик сорадылар инде. Менә шул жулларны рәтләсәләр, балам җаным.
Мөдәррис әфәнде, сез бу йортта үзегез генә яшисезме? Иә.
Миңа инде 52 булды. Өйләнергә исәбегез юкмы? Бар әле бит, әтә. Монда бит җинәсен ташлап бетереп китеп булмый. Мин шәһәрдән бит кайттым үзем. Башта әти авырды, аннан соң әни авырый башлады. Мин Туксан ничәләрдә кайттым инде мин? Ә үзегез генә ялгыз ничә яшь ел яшисез инде? 10 ел.
10 ел.
Күңелсез түгелме? Күңелсез дә, күңелсез дә инде. Хатын кыз кулы җитмидер инде менә ашарга пешерәбез дип әйтәсез әле. Нә.
Кая барасың ана? Берничә тә булмый. Кая барасың? Җыр тыңлап яшисез инде, радио радио тыңлыйсыз инде. Телевизор анда, радио, ну телевизорда, радиода инде. Да.

Ә болай монда кабаннар, аюлар да күренгәли дип әйтәләр.
Очраганы юкмы соң?
Аю гына. Бу якта бер генә күрдем инде мин. Ә кабаннарны әле бик ишегән юк. Аюны кышкыны күрдегезме?
Кышкыны түгел, җәй көннәрендә. Мөдәррис әфәнде, монда кешеләрнең менә игътибар иттем, берсе дә эт осрамый икән, әйме? Бер кешедә дә эт юк икән монда. Бу бит бар ие безнең.
Монда бит. Ул эт бит

Авыл җире булгач, аның бит инде кирәк. Тавыклары да кирәк, дөньясы кирәк бит инде. Сыерлар бар инде минем. Хәзер монда бит инде авыл җирендә сыер хайванын тотып ятырга бит авыр монда. Тавыклар мин 12 баш инде әтәч белән шул. 13 мә, 12. Шул инде 12 баш алган. Мәчегез дә бар икән, әйме?
Мәче бар.
Мәче. Мәче булмаса бит монда. Икмәкләрне, ниләрне, бетерәме?
Авылның мәчете дә буш тора. Мәчете дә эшләми, инде буш тора, юк, имам юк инде имам. Азан бөтенләй яңгырамыймы? Азан яңгырамый шул менә. хәзер. 80-ләп җут бар иде. Элек булган инде.
Соңгы вакытта 40-тан артык диләр инде, әйме? Е, ну, хәзер инде бетте инде. Менә шундый аяныч хәлгә калуының сәбәпләрен нәрсә нидән күрәсез? Аны нидән күрәсең, аны бит инде шул. Эшсезлек, юл Е,

Шуны нишәмәскә дип, нишәдән инде, бетермәскә, нитмәскә дип аның монда ул чыгып китсә. Тегесен урлый башлыйлар, монысын җимерә башлыйлар, аны керә башлыйлар теләсә кем. Нигезләре таркалган, кызганыч менә юллары эше булмаса, авылның язмышы менә шундый хәлгә калырга бик мөмкин.